Áyyemnen insan tábiyat kúshlerin, jawın, samal, quyashtı boysındırıwǵa umtılǵan. Biraq, eger áyyemgi adamlardıń qolında tek ǵana jawın soraw emes, al onı shaqırıw da múmkin bolǵan nárse bolǵanda ne bolar edi? Túrkiy xalıqlardıń ańızlarında sırlı buyım. Ya da tas, yaǵnıy jawın tası, tilge alınadı. Ol shamannan shamanǵa, jawıngerden húkimdarǵa ótip, tek ǵana jawın-shashındı emes, al tereń húrmet hám qorqıw sezimin de oyatqan. Bul tas tek ǵana kúsh-qúdiret belgisi emes, al ásirler shańında joǵalǵan muxaddes bilimler deregi edi. Onıń izlerin Nuh haqqındaǵı ańızlarda. Qıtay jılnamalarınıń jazıwlarında, Nawayı poeziyasında da ushıratıw múmkin. Onnan sawashlarda, máresimlerde, tınıshlıq hám asharshılıq jıllarında paydalanǵan. Búgin biz sixir haqqında sóz etkende, kóbinese onıń tiykarında ırım emes, al umtılǵan hám qısıp shıǵarılǵan áyyemgi bilim jatıwı múmkin ekenligin umıtıp ketemiz. Keliń, jawın hám pútkil xalıqlar táǵdiri ústinen húkimdarlıq etken dep esaplanǵan sırlı Yad atası tariyxına súńgiyik. Bul Jayxun joybarınıń gezektegi videosı. Qolayraq jaylasıp alıń. Bizdi jumbaqlarǵa tolı sayaxat kútpekte. Watanımız tariyxında áhmiyetli orın iyelegen, jawın shaqıratuǵın yada tası qollanılǵan hám tikkeley Ámir Temur onıń ómirbayanınıń ajıralmas bólegi bolǵan Laylı Sawashtan baslasaq, bir tárepten Ámir Huseyin hám Temur, ekinshi tárepten mongollar ortasındaǵı Sheshiwshi sawash bir mıń úsh júz alpıs besinshi jıl jigirma ekinshi may kúni erte tańda Chinaz hám Tashkent aralıǵındaǵı maydanda bolıp ótti. Sawashta Temur mongollardıń oń qanatı ústinen jeńiske eriseyin dep turǵan waqıtta Ámir Huseyin isenimsizlik etip waqtında háreket kórsetpeydi. Onıń ústine qattı jawın jawıp jer ılayǵa aylandı. Atlar bolsa dizesine deyin ılayǵa batıp kete basladı. Temur urıstı dawam ettirse de, biraq Husayin sheginiwdi lazım kórdi. Tariyxqa bul sawash ılaylı sawash atı menen kirdi. Sawashtan aldın Amir Husayin tiykarǵı itibardı armiya qanatlarına qaratadı. Sonday-aq, oǵjanshılar sawash táǵdiyrin sheshiwi kerek edi. Biraq qattı jawın nátiyjesinde jay jipleriniń bosap qalıwı sawash dawamında oq-jayshılardıń háreketine tosqınlıq etedi. Usı sawashta Ámir Temur Ámir Huseyin armiyasınıń shep qanatına basshılıq etedi. Sawashtan aldın Ámir Huseyin armiyası sanı jaǵınan ústin bolǵan. Sol sebepli Ilyas Xoja dushpandı kúshsizlendiriw ushın áyyemgi túrk-mongol dástúrleri boyınsha Iyada, yaǵnıy jawın shaqırıw, máresimin ótkeredi. Nátiyjede kúshli jawın jawıp, Mawrınna qırlı atlılar ılay maydanında háreketlene almay qaladı. Qayta urınıw biykar ekenligin ańlap jetken Ámir Temur sawash maydanın taslap, qalǵan áskerleri menen Samarqand tárepke qaytıp ketedi hám sońınan keshke jol aladı. Bul waqıtta Mawrınna qırdıń bas ámiri Xuseyin edi, sol sebepli Temur da Onıń kórsetpesi menen kópshilik jaǵdayda Xusaynnıń razılıǵı menen háreket etiwge májbúr bolǵan Jalaliddin Mangúberiniń de yad atası bolǵan hám Xorezmshah onı ózi menen alıp júrgen. Shıǵıs Anatoliyada ısı hám qurǵaqshılıq bolǵanda sultan jawın shaqırǵan hám máresimnen soń kún-túni jawın jawǵan. Mangúberdi bul isinen oǵada maqtanıshlı edi. Óytkeni, Jalaliddin Máńgúberdiniń káramat isi ekenine hám siyxırshılıǵına isengen. Axlat qamalı waqtında Axlat wáliysi Aybek húkimdarı Malik Ashrafqa jollaǵan xatında Jalaliddinniń Xawanı siyxırlaǵanın, sultannıń ózi de sheriklerine káramatlar kórsete alatuǵının aytqan. Sońǵı márte ol dushpannan qashqanında Ázerbayjannan Shıǵıs Anatoliyaǵa qaray júz burǵan edi. Valashgirtke, yaǵnıy házirgi Alashgirtke barǵanında xalıqtıń qurǵaqshılıq hám ıssılıqtan azap shegip atırǵanın kórdi. Jawın jawdırıw ushın yad atası menen jawın duwasın oqıwǵa qarar etildi. Valashgirtte qansha turǵan bolsa, sonsha waqıt bul máresimdi Jalaliddin basqardı. Sonnan keyin jawa baslaǵan jawın bir neshe kún tınbadı, Xalıq bolsa jawınnıń tınbaytuǵını xám kúshinen nalıp, jawın duwası oqılǵanınan púshayman bolǵan edi. Ulıwma alǵanda, túrkiyler arasında jawın xám qar jawdırıwǵa baylanıslı isenim jáne qábiliyet bolǵanlıǵınan kópshilik xabardar. Qızıǵı sonda, bul haqqındaǵı gúrrińler islam dáwirinde de dawam etken, dep jazadı ilimpaz Usman Turan. Islam tariyxshılıǵına bola, Nuh payǵambar Túrkistandı balası Yafoske bergende, ol Bul suwsız úlkede ne qılıwın soraydı. Ákesi oǵan jawın jawdırıw qúdiretin inam etip, ústine duwa jazılǵan bir tas beredi. Yaǵnıy, zárúrlik bolǵanda ustaz penen qudayǵa duwa etip, jawın jawdırılatuǵın edi. Bul tastı bolsa Yada tası dep ataytuǵın edi. Qızıǵı sonda túrkiylerdiń ata-babalarına quday jawın jawdırıw qábiletin bergenligi haqqındaǵı ráwiyat Qıtay, Islam dúnyası hám xristian dereklerinde de kóp márte tilge alınǵan, atap aytqanda, Chin derekleri, Kók túrk mámleketi dúzilmesinen aldın Apangunniń tuwısqanı tábiyiy emes kúshlerge húkimdarlıq etip, qálegen waqıtta samal esip, qar hám jawın jawdırǵanınan xabar beredi. Geograf Ibn ul-Faqihtıń sózlerine qaraǵanda, Abul-Abbas Iysa oǵuzlar, Uyǵurlar hám qarluqlar jawın jawdıradı degen gápti esitedi. Dáslep isenbeydi, biraq sońınan isenedi. Mahmud Qashqariy da bir tas yadıyada menen ruwxaniylıq etiledi, samal hám jawın shaqırıladı. Bul jaǵday túrklerde keń tarqalǵan hám men de bunıń gúwası boldım. Jazda úlken bir órt bolǵan edi, onı óshiriw maqsetinde Qudaydıń ruxsatı menen qar shaqırıldı hám ol jawıp otlar óshti. dep jazadı. Yad atası menen baylanıslı máresimlerdi ádette shamanlar ámelge asırıp, ápiwayı adamlar isley almaǵan. Búgingi kúnge kelip, bul máresim derlik umtılǵan. Qızıǵı sonda, islam dúnyasında da jawın sorap qılınatuǵın duwalar hám arnawlı oqılatuǵın namaz da bar. Bunday ibadat istisqo namazı dep atalıp, ádette kútilgen suwdıń keliwi keskise oqıladı. Istisqa namazı úsh túrli boladı, birinshisi, jeke yaki jámáát bolıp duwa qılıw, ekinshisi, namazdan keyin duwa qılıw, úshinshisi, eki rákát namaz oqıp, juma xutbasına uqsas eki xutba aytılıp, molshılıq sorap, jawın bolǵansha qayta-qayta duwa etiletuǵın bolǵan. Sonıń menen birge, búgingi kúnde zamanagóy texnologiyalardıń rawajlanıwı nátiyjesinde jasalma túrde jawın jawdırıwǵa erisilmekte. Bunday texnologiyalar tiykarında Ótken ásirde Ekinshi jer júzlik urıstan keyin qollanıla baslanǵan. Bir mıń toǵız júz qırq altınshı jılda ataqlı ximik Bernard Vonnegut gúmis iodidtiń suwdıń kristallanıwına tásirin anıqlaydı. Keyinalı gúmis ioditti bultlarǵa sebiwi nátiyjesinde jawın-shashın keltirip shıǵara baslaydı. Biraq bul usıl biraz zıyanlı da edi. Búgingi kúnde de bul texnologiya shiytelestirilip, dúnyanıń túrli múyeshlerinde qurǵaqshılıq waqıtlarında jawın jawdırıw Órtlerdi óshiriwde nátiyjeli paydalanıladı. Belgili rus alımı Gumelevtıń jazıwınsha, Yad atası jigirmanshı ásirge shekem ámeliyatta bolıp kelgen, sıyır, at yamasa dońız asqazanınan shıqqan tas ústinde oqılǵan duwa járdeminde jawın shaqırılǵan Yad atası haqqındaǵı dáslepki maǵlıwmatlar Qıtay dereklerinde, yaǵnıy Tan Shuda jazılǵan, túrkiy xalıqlarǵa tiyisli orta ásir tariyxıy dereklerinde jawǵa qarsı gúreste yada tasınan únemli paydalanılǵanı haqqında kóplegen maǵlıwmatlar ushırasadı. Mishkangtıń pikirine bola, yada tası menen baylanıslı máresimler jaqın waqıtqa shekem tek ǵana Altaylılar, tuvalar emes, al basqa da túrkiy xalıqlar tárepinen de ótkerilip kelingen. Yada tası tariyxı tek ǵana áyyemgi isenim yaki xawa rayı ájayıbatları xaqqındaǵı ápiwayı gúrriń emes, ol pútkil dáwirlerdiń qorqınıshı hám úmitlerin sáwlelendiriwshi ayna bolıp esaplanadı. Bul ata-babalarımızda bilim hám ápsana qanshelli tıǵız baylanısqanınıń dálili bolıp tabıladı. Jawıngerler onnan sawashlarda, Húkimdarlar bolsa qurǵaqshılıqtı paydalanǵanın kóriwimiz múmkin. Shamanlar onıń ústinen húrmet penen duwalar oqıǵan, xalıqlar bolsa jawın jawıwın ájayıp qubılıs dep kútken. Búgingi kúnde texnologiyalar bizge ximiyalıq usılda jawın-shashın payda etiw imkaniyatın berse, yada tastıń áyyemgi qúdireti elge shekem qıyalımızdı tań qaldıradı. Múmkin ol tek ǵana simvol bolǵan shıǵar, bálkim biz endi ǵana eske túsire baslaǵan bilimlerdiń kilti esaplanadı. Qalayda biz haqıyqatlıqtı izlep atırǵan waqıtta áyyemgi jawın tasları waqıt qatlamları astında óz sırların tınısh saqlawdı dawam etpekte. Kim biledi, bálkim olar qaysıdur jerde jáne oyanıwın kútip atırǵan shıǵar. Búginshe usılar Jayxunnıń qádirdan ıqlasbentleri Tariyxqa biyparıq bolmasańız kanalımızǵa aǵza bolıwdı umıtpań.